Yn y fideo 'ma, ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio Google Meet ar gyfer gwersi byw fideo. Mewn fideos blaenorol, buon ni'n edrych ar ddefnyddio Google Meet a Zoom ar gyfer recordio'ch hunain yn cyflwyno gwers o flaen llaw er mwyn cael rannu gyda ych disgyblion dros y we. Ond gyda'r posibilrwydd nawr O ddisgyblion unigol efallai yn gorfod hunan-ynysu adre, tra bod gweddill y dosbarth yn dal i dderbyn eu gwersi yn yr ysgol, mae eisiau ni ddechrau edrych nawr ar redeg gwersi byw ble fydd disgyblion sydd adre yn gallu ymuno â'r dosbarth ar-lein. Er mwyn gweld hwn yn gweithio o'r ddwy safbwynt, mae Charlie yn mynd i helpu fi fan hyn, felly bydd e ar ei laptop adre gyda chyfrif disgybl, a fyddwch chi wedyn yn gweld yn sgrin i, o safbwynt yr athro. Pan ry'n ni'n sôn am drefnu gwersi fideo byw gyda disgyblion mewn sefyllfa ysgol, mae eisiau ni fod yn ofalus iawn o ambell i beth. Yn ystod y cyfnod clo, y cyngor oedd bod unrhyw wers fideo yn cynnwys mwy nag un athro. Nawr, Pan fyddwn i'n trial rhedeg gwersi byw gyda un neu ddou ddisgybl adre, dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn bosib. Felly, fydden i'n argymell yn gryf bo chi yn recordio ych fideo trwy Google Meet os y'ch chi yn neud gwers fyw, fel bod tystiolaeth gyda chi o bopeth nath ddigwydd yn ystod yr alwad. Y peth nesa sy angen i ni fod yn ofalus gyda fe yw bo ni ddim ar ddamwain yn hwyluso galwadau fideo rhwng disgyblion tu allan i'n rheolaeth ni. Yn ffodus, mae'n gosodiadau ni o fewn Hwb yn golygu bod disgyblion ddim yn gallu dechrau galwadau fideo i hunain, dim ond ymuno â galwadau fideo mae athrawon wedi creu. Ond, mae angen bod yn ofalus iawn bod yr athro ddim yn gadael yr alwad fideo cyn yr holl ddisgyblion, achos bydde gadael y disgyblion i fewn yn yr alwad fideo yn golygu bod nhw wedyn yn gallu cyfathrebu trwy fideo heb oruchwyliaeth. Dyma ni te yn Google Classroom, yn sgrin i yn y bocs glas a sgrin y disgybl yn y bocs aur. Mae botwm gyda fi yn y fan arlwyd sy'n dweud Generate Meetlink. Dwi'n mynd i agor hwnna nawr er mwyn creu dolen i alwad fideo. Fe welwch chi bod ddim dolen gyda'r disgybl o gwbl ar hyn o bryd. Nawr, dwi'n clicio Generate Meet Link ac yna allwch chi ddewis i arddangos y linc neu beidio. Mewn gwirionedd, dyw e ddim yn neud unrhyw wahaniaeth i adael hwnna yn weledol, felly dwi'n mynd i adael e ymlaen a chlicio Save. Os na i ail-lwytho tudalen Charlie, tudalen y disgybl, fe welwn ni bod y ddolen yna I agor yr alwad fideo Meet yn awr yn ymddangos. Ond does dim angen poeni oherwydd does dim modd i'r disgybl i ddefnyddio'r ddolen yma heb yr athro fel welwn ni nawr. Mae'r athro yn clico ar y ddolen ar y linc ac mae e'n agor ap Google Meet a 'yn ni yma yn yr ystafell aros ar gyfer yr alwad fideo. Er mwyn ymuno â'r alwad fideo, mae angen clicio ar y botwm yng nghanol y sgrin sy'n dweud 'Join Now'. Yna, bydd ffenestr yn ymddangos gyda opsiynau er mwyn gwahodd ragor o bobl i'r alwad fideo. Cyn i'ch disgyblion chi i ymuno â chi yn yr alwad fideo, dechreuwch recordio fel bod tystiolaeth gyda chi o holl gynnwys yr alwad fideo cyn bod y disgyblion yn ymuno. Chi clicio ar y tri dot a dewis Record Meeting. Bydd angen i chi roi gwybod i'r disgyblion eich bod chi yn recordio'r wers. Iawn. Nawr, yn y cyfamser, Bydd y disgyblion yn clicio ar y linc, felly dewch i ni gael mynd draw nawr i edrych ar sgrin Charlie. Yn clicio ar y linc. Fe welwch chi nawr bod y disgybl yn cyrraedd yr un ystafell aros a nath yr athro gyrraedd yn flaenorol. Chi'n gweld fyna bod e'n dangos bod Mister Jones ar yr alwad a hefyd mae'n dweud wrth y disgybl bod yr cyfarfod yn cael ei recordio. Nawr, dyw Charlie ddim wedi ymuno eto. Felly ni'n clicio ar Join Now. Felly, chi'n gweld uh, fan hyn um, bod fi ar yr alwad a uh, i fi'n gallu gweld y disgybl fyna. A os edrychwn ni draw ar sgrin Charlie, ni'n gallu gweld bod golwg tebyg iawn gyda Charlie fyna. A uh, mwyaf o ddisgyblion sy'n ymuno yn amlwg yr er, er lleia mae'r tails yn mynd fel bod ni'n gallu gweld um, y dosbarth cyfan. Nawr, fel athro, gallai i uh, gyflwyno fy sgrin i'r dosbarth. Iawn, ac fe allai felly Dangos y dosbarth iddyn nhw, siarad am be sy ar gael. A chi'n chi gweld fyna nawr ar sgrin Charlie, bod Charlie'n gweld um, yn bennaf fy sgrin i, achos fy mod i'n cyflwyno, a wedyn hefyd ar yr ochr dde, mae Charlie dal yn gweld ffenestri ni ar gyfer yn fideos ni. Nawr, fel yr athro, pan i fi wedi bennu uh, cyflwyno i'r dosbarth, Mynd yn ôl i'r tab Meet ac yn clicio Stop Presenting. Nawr, ar ddiwedd yr alwad, mae e'n bwysig iawn bod uh, yr athro yn neud yn siŵr bod pob disgybl allan o'r alwad cyn bod yr athro yn gadael yr alwad. Iawn? Oherwydd, na i ddangos beth sy'n digwydd os, os ych chi'n ynghofio wneud na. Reit, os mae'r athro'n gweud, reit, oce, okay, hwyl fawr, ta-ta, a'i fi'n gadael. Mae'r athro, fel welwch chi, mae'n edrych fel bod y cyfarfod ar ben, ond mae Charlie fan hyn, dal yn yr alwad fideo, A gallai mwy o ddisgyblion fod yn ymuno, a gallai fod grwp o ddisgyblion mewn yna, a does dim reolaeth nawr gyda'r athro dros y cyfarfod yna. Oni bai bod fi yn ail ymuno, felly os yna glicio rejoin, chi'n gweld? Lle eithaf nôl mewn. Ah, right, felly fi nôl mewn nawr yn yr alwad fel um, athro. Nawr, os i chi yn moyn gorffen y fideo a wneud yn siŵr bod y disgyblion ddim yn gallu dod nôl mewn, bod yr alwad ar ben yn ddiogel, mae angen i chi wneud yn siŵr bod nhw'n gadael neu'n gallwch chi i daflu nhw mas, iawn? Felly gall uh, Charlie ddewis leave call fan hyn. Bydde hwnna'n grêt, bod disgyblion yn wneud eu hunain. Ond fe allwch chi hofran dros lun yr disgybl a dewis remove from meeting. Gweld? Felly nawr, os i fi yn dewis remove from meeting, mae Charlie nawr wedi cael i tynnu, i dynnu mas o'r cyfarfod a i fi'n gallu gorffen yr alwad yn ddiogel. A mae'r alwad na nawr ar ben. Nawr, so fi nôl. Nawr, mae'r link yna dal yn y stream. Felly, dewch ni gael gweld beth sy'n gallu, beth mae'r disgybl yn gallu gwneud. Ydy'r disgybl nawr yn gallu clicio ar y link? Na. Chi'n gweld? Felly, dyw'r disgybl ddim yn gallu mynd nôl mewn i'r cyfarfod os mae'r athro wedi gadael a'r athro oedd y person olau i fynd mas. Iawn, yn driol yna to. Mae'r link dal fyna. Iawn? Ond dyw Charlie ddim yn gallu mynd nôl mewn i'r fideo yna. Yr unig ffordd gall Charlie fynd nôl mewn i'r fideo yw os i fi fel athro dechrau'r fideo lan eto. Felly dyma'r fideo, join now. Cofio'r peth cyntaf i wneud yw i ddechrau recordio. Ac yna, nawr os mae Charlie yn trial ymuno, mae modd i Charlie i ymuno gyda'r fideo, gyda'r alwad, helo Charlie, siwmai, helo, Nawr, tro hyn, dwi ddim yn mynd i um, ddileu Charlie o'r cyfarfod. Fi'n mynd i adael iddo fe i adael ar liwt i hunan. Felly mae'r disgybl ar waelod y sgrin yn clicio ar Leave Call. Nawr, chi'n gweld bod botwm fyna yn gweud rejoin. Iawn, os fydde uh, Charlie'n clicio ar y botwm na tra bod fi dal yn yr alwad, Bydde Charlie'n gallu dod nôl mewn i'r alwad ato fi. Ond, unwaith i fi yn stopio yr alwad, unwaith i fi'n stopio'r alwad, nawr pan mae Charlie'n trial ail ymuno, Does dim modd i Charlie wneud na. Fel allwch chi weld, mae defnyddio Google Meet trwy Google Classroom yn ffordd rwydd o osod galwad fideo rhyngddo chi a'ch disgyblion. Hefyd, mae'r nodwedd recordio yna yn golygu bod tystiolaeth gyda chi o'r alwad fideo, ac fel weloch chi, mae'n hynod o anodd i ddisgyblion i greu neu ymuno â galwadau fideo heb bod yr athro wedi gosod yr alwad yn y lle cyntaf. Yr unig beth sy'n rhaid i chi fod yn sicr amdano fe yw mai chi, fel yr athro, yw y person olaf i adael yr alwad, ac yna, does dim unrhyw siawns gall disgyblion i gario mlaen gyda'r alwad heb bo chi'n bresennol.